זאג פאר א קינד, דאס דארף די קינד, דאס דארף די קינד. מען פרובירט צו מאכן א עקספערימענט אויף בעיביס, אז מען מאכט זיי מיט אזעלכע פייפס, געבט מען זיי די מילך אריין, און אלע אויסגעשטארבן, ווייל די קינד דארף האבן, די פיצעלע בעיבי'לע דארף האבן די. די מאמע זאל האלטן און אה אה אה דו ביסט אזוי זיס און ביסט אזוי וואויל און שפעטער אויכעט אה אזוי לעכטיג אזוי טייער א קינד קומט אזוי לעכטיג אזוי טייער מען געבט גוטע ווערטער אבער ס'דא פרויען וואס קומען פון שטוב וואס אלס איז געקלאפט אלס איז געקלאפט אלע שכנים האבן מקנא געווען קיינער האט נישט געוויסט אז דא איז דא עפעס א א גוף בלי נשמה. דא קומט א אינגערמאן און נאך די חתונה ווייב הייבט אן צו וויינען, זי הייבט אן צו וויינען, ווייסט אפילו נישט וואס זי וויינט, און נאכדעם וויינט זי פארוואס זי האט געוויינט, און נאכדעם וויינט זי זי האט רחמנות אויפן מאן, די מאן האט חתונה געהאט מיט איר, צובראכן, איך בין צובראכן, יעצט בין איך שוין צובראכן פאר דיך אויכעט, און צובראכן פאר די גאנצע וועלט. וואו מען וויינט שוין פאר אלע צרות, אין די גאנצע וועלט דא צרות, אין די גאנצע וועלט גייט אונטערגיין, נו מען נעמט נאך אריין מעגעזינס שבת, אנשטאט צו זיין פרייליך שבת פאנגט מען אן צו ליינען אלע צרות ישראל, און דער האט א צרה, און דער האט א צרה, און דער און און דער דער חכם זאגט אז ווי ס'זעט אויס וועט ער, קומט א מאן הייבט אן צו זאגן דו ביסט גוט, און דו ביסט פיין, און דו ביסט וואויל, און מען בויט אויף, אה! ווערט צו זייער זייער איש וקרעסס ברית למי שעשה כלים, מיין ווייב האט נישט קיין באבא'סטע. מ'האב נישט קיין באבוסטע. מ'האט נישט קיין באבוסטע, מ'מאכט צוזאמען, מ'מאכט צוזאמען, און מ'זאגט קענסט יא, דו מאכסט יא, דו טויגסט יא. אויפבויען א שטוב, אויפבויען א שטוב, אבער כדי אויפצובויען א שטוב דארף מען זיך אליינס אויפבויען. אז מ'איז אליינס א שוברי כלים, וויאזוי קען מען אויפבויען יענעם? האט מיר דער רבי געגעבן די עצה פון. גיין אביסעלע שמועסן מיט די אייבישטער, זיך בויט אויף אזוי שטארק די מענטש, ווי מער די די די רעדסט מיטן אייבישטער, אפילו די האסט נישט קיין דיבורים, די זאגסט פלעין אייבישטער אייבישטער אייבישטער אייבישטער אייבישטער אייבישטער, און ענק אנהייבן מכיר געווארן, אוי עס איז געווען אזא עבודה, געגאנגען צום אנ ש שיעורים און געהערט א שיעור פון עס באדערט דאס און עס איז נישט געגאנגען עס איז נישט געגאנגען וואס, וויאזוי רעדט מען צום אייבישטן וויאזוי רעדט מען צום אייבישטן. דורך אלעס זאגן אייבישטער אייבישטער איך וויל רעדן צו דיר אייבישטער איך וויל רעדן צו דיר ימים ושנים ימים ושנים שנים כ'וועל נישט אויסזאגן וויפיל שנים ס'נעמט ווייל נאכדעם אבער ס'איז ברוך השם צום סוף צוביסלעך מ'ווערט מער מער שטערקער מיט זיך מיט מער זיכער מיט זיך מיט מער קלארער מיט זיך מיט מער אויפגעבויט מיט זיך מ'הייבט אן אויפצובויען די ווייב מ'הייבט אן איר צו געבן גוטע ווערטער די מיינסט מ'קען איר געבן שוין א מתנה און שוין. אוואדי מען קויפט א מתנה ס'איז זייער שיין די ווייסט די די די שורות די ווערטער וואס די שרייבסט צו אויף די צעטעלע פאר די מתנה איז סאך מער פון די מתנה די בריוועלע וואס די שרייבסט צו שכוח ווי געטריי די ביסט צו מיר און אויב כ'האב עפעס געטון אמאל בעט איך איבער און. דאס איז דאך אזוי וויכטיג, אזוי וויכטיג די גוטע ווערטער צו געבן אין שטוב, די קינדער שפירן דאס, די קינדער זעען דאס, און די קינדער ווערן אזוי פרייליך און אזוי רואיג, קינדער ווערן אזוי דערשראקן ווען א טאטע אדער א מאמע שרייען איינער אויפן צווייטן, ס'דא קינדער וואס ווילן נישט אהיימגיין פון חדר און פון שולע, זיי ווילן נישט אהיימגיין, זיי האבן מורא אהיימצוגיין, זיי זענען נישט זיכער, זיי האבן נישט זיכער, זיי ווייסן, איינער האט געשריגן. שרייט נישט פארקערט, מען רעדט מען רעדט אמאל זאכן וואס דארף מען זייער אכטונג געבן נישט אין פארנט פון קינדער, קינדער זאלן נאר זען ווי מען האט זיך ליב, און טאטי איך מעג עס טון? פרעג מאמי, און מאמי פרעג טאטי, פארקערט אונז זעמיר יונייטעד אונז זעמיר צוזאמען, אונז זעמיר קולות ברית געווען, אונז זעמיר צוזאמען דאס איז דאך אזוי מין אזוי מין געזונט פאר קינדער, אזוי מין געזונט פאר קינדער.